Wel, yn ymuno gyda ni am sgwrs wythnos ma ar yn cyfryngau cymdeithasol, mae Catrin Hughes. Mae Catrin yn athrawes yn Ysgol Ystrade a hefyd yn arwen cwr merched lleisiau'r cwm, yn ogystal â gwneud nifer fawr o bethau eraill yn, yn gerddorol yn ein cymunedau ni hefyd. Felly diolch am ymuno gyda ni heddi, Catrin. Croeso cynnes a diolch yn fawr i ti. Dim problem o gwbl. Mae rhaid bod chi wedi dod yn gyfarwydd erbyn hyn gyda'r drefn o, o weithio gytre. Ydy, fi'n credu bod blwyddyn yn rhoi digon amser i ni ymgyfarwyddo gyda'r holl systemau a'r a'r geirfa newydd ma sy'n digwydd, ti'n modd? Ie, na beth yw e, na beth yw e. Ni gyd wedi dysgu fel i ni mynd mlaen, fi'n credu.

Ydw, dwi yn mynd mewn a bod yn onest y ti bob dydd. Um, dwi'n dysgu cerdd a drama, ond dwi hefyd yn bennad safonau ar blwyddyn saith, felly yn rhinwedd yn swyddi, wy'n teimlo bod i'n rhwyddach gweithio yn yr ysgol a bod yn onest, mae gyda fi 215 o ddisgyblion yn blwyddyn saith wow. dwi'n gofalu amdani nhw, felly mae'n rhwyddach bod fi yn yr ysgol. A mae gyda ni'r hwb hefyd, um, mae yna ychydig o ddisgyblion gyda ni yn yr hwb, felly mae eisiau, um, mae eisiau bod yn fyno hefyd, ti'n gwybod, yn gofalu ar ôl y disgyblion. Felly, newyddion da i ni wrth gwrs sy'n ni wedi cael yw bod y disgyblion yn dychwelyd dydd llun nesaf. Ond nid pawb gyda'i gilydd, um, ni'n gorfod bod yn ofalus iawn gyda'r drefn, ac felly maen nhw'n dod nôl fesul blwyddyn neu ddwy flynedd ar y tro yn ddyddiol, ond mi, mi yn, yn braf iawn i weld y disgyblion yn wnaeth yn rhagor, a dwi'n siŵr bod nhw erbyn hyn yn hen barod, a'i rhieni nhw siŵr o fod yn mynd i daflu nhw allan a gweud hwyl fawr. Ie, yeah, na, wrth gwrs, fi'n siŵr bod nhw. So, sawl blwyddyn, un blwyddyn bydd yn dod nôl o thos nesaf mlaen? Bydd na ddwy flynedd yn dod nôl yn ddyddiol, ond hefyd mae rhaid i ni feddwl, ti'n gwybod, am y disgyblion hynna sy'n sefyll ar oliadau hefyd, felly, a'r hefyd y disgyblion bregus, um, er bod nifer fawr ohonyn nhw'n fregus erbyn hyn, yn feddyliol, ti'n gwybod, mae rhaid ni ofalu am am bawb. Felly ni'n trio rhannu fe'n gytbwys um, fel bod pawb yn cael dod nôl yn ei tro, ond nid yeah. gyda'i gilydd wrth gwrs, ti'n gwybod. Ie, yeah, na, na beth yw e. So yn amlwg un o'r heriau sydd gyda chi mewn ysgol uwchradd, yn wahanol i ysgol cynradd, yw mae'r mae disgyblion yn, yn symud o gwmpas llawer, a chwa mae'r athrawon falle hefyd yn yn, yn gorfod symud o gwmpas y dosbarthiadau ac ati. Mae'n anoddach falle i gadw nhw yn ei, yn ei swigod fel petai. So pa heriau oedd, oedd, oedd gyda chi o ran a wedyn dod i'r canllawiau mewn i gadw, gadw'r plant yn saff a falle yn, yn ei swigod blynyddoedd nhw? Wel, i ni fel athrawon, um, ddim wedi gorfod symud, i ni'n sefyll yn yn stafellodd, ond wrth gwrs, fel arfer, fe fydden ni'n bandio blwyddyn saith o ran i gallu ac yn academedd fel maen nhw'n dod y stradau, ond ar hyn o bryd, i ni wedi gorfod cadw nhw yn ni dosbarthiadau cofrestru, felly maen nhw'n dilyn y dosbarth cofrestru hynny bob gwers. A fel o ti'n sôn am y swigod yma, um, sy'n derm cyfarwydd iawn erbyn hyn, ond mae gyda ni swigod allan ar yr iard, mae blwyddyn saith yn ei, swi, yn ei swigen, Hmm. a flwyddyn wyth yn ei swigen ac yn y blaen. Ac hefyd o ran cinio, mae pawb yn mynd fesul swigod lawr i'r ffreitir, felly ei ni wedi gorfod monitro'n ofalus iawn, ond diolch beth i ni fel athrawon yn sefyll yn yn dosbarthiadau ni ddysgu'r disgyblion yma. O, oh, na, ie, o leia, mae hwnna'n ma hwnna rhywbeth, oedwe. Os, os, rhywbeth. Oeddi, na'n beth yw e. Os ofyn ôl i chi'r misiodd fel hydref, hydref a tychwedd, oedd hi bron yn anochel bod na, bod na cases yn mynd i fod gyda ni a bod na, bod na blynyddoedd yn mynd i gorfod hunan ynysu a bod aelodau staff ac ati yn, yn, yn mynd i gorfod hunan ynysu. Pa mor anodd oedd hi yn y cyfnod na i gadw rhyw fath o cysondeb yn yr ysgol o ran, o ran y dysgu ac ati? Oedd hwnna'n anodd iawn a gwed y gwir. Oedd rhywun, fel ti'n gwed, yn synhwyro yn ystod y mis, mis hydref a'r, a'r, a'r cyfnod na y bydde'r pandemig yn, yn lledaenu. Anodd iawn oedd hi, wrth gwrs, achos oedd gyda ti rai disgyblion yn yr ysgol, ac wedyn fydden ni'n clywed yr uwchseunydd yn mynd a fydden nhw'n galw gwed enwau disgyblion a falle L10, bws L10, pawb i ddod i'r neuad. A fydde'r fydde disgyblion yn synhwyro fod yna rhywbeth ti'n gwybod yn corddi ac erbyn y diwedd oedd e'n, oedd e'n anatod bod nhw'n jyst yn, yn, tymod, yn galw enwau disgyblion ac wedyn fydde yna dywelwch llwyr yn y dosbarth. A felly oedd hi'n anodd hefyd a gyda si blant yn y dosbarth, a fydden ni'n gorfod ffrydio'n fyw hefyd yn y cartre, felly o'n i'n gwybod eu dau beth ar yr un pryd, felly dwi'n credu mae cydlynu'r ddoi beth na, oedd hwnna'n yn anodd ar brydiau. Ie, yeah, na beth yw, e. achos o'n, well, o'n i'n um, nôl yn y cyfnod ni'n chwarae pêl drod i, i glwb y Banc o Sfele ynddo, a, a oedd na gyfnod ble oedd rai ddim wedi gallu dod, y rai, y rai oedd chwaraewyr i Banca sy'n yr ysgol yn, yn Maes y Gwendraeth, ddim wedi gallu dod oherwydd oedd, oedd y bws wedi gorfod hunan ynysu oherwydd bod yna bod yna ces fel yna. So dim dim ond oedd y, oedd y blynyddoedd yn, yn broblem, oedd pethau fel y buses hefyd yn, yn, yn, yn codi problemau hefyd, nag o'n nhw? Hwna falle oedd y broblem fwyaf. Ti'n bod dim ond un person sy'n eisiau ar fos yn dyfa i ddal y feirws a wedyn mae'r bws i gyd yn gorfod hunan ynysu. A oedd hwnna'n drist? Oedd hwnna'n beth trist, mae rhaid i fi weud. Fi'n co fi cofio, yn felly beth ti'n cofio'n glir. Yeah. Mae hwnna'n rhywbeth fyddai'n cofio, ti'n modd? Ie, yeah, na beth yw e. So, symud ymlaen, wnaethoch chi gyffwrdd yna fe gynnau o ran yr wythnosau nesaf nawr. So, fel wedoch chi, mae yna, ma yna ddwy, flyn, uh, dwy flynedd yn, yn dod nôl gyda chi uh, wythnos nesaf. Um, er, os na gan llawiau fel erbyn bod yr ysgol nôl y blynyddoedd llawn i gyd nôl yn yr ysgol neu cymryd i gam wrth gam fi'n dweud? Cymru di gam wrth gam, mae ni ddim wedi cael unrhyw fath o gyfarwyddwyd eto i gael gweld siwt bydd pethau ar ôl Pasg, ti'n gwybod, ond mae yna gynllawiau llym yn ei lle ar gyfer pethefnos nawr cyn Pasg o ran mygydau, y system un ffordd ac yn y blaen, felly mae rhaid i ni erbyn hyn nawr wisgo mygydau hefyd o fewn ystafell ddosbarth, sy'n mynd i fod yn wahanol iawn i bawb, um, ond mae'n rhywbeth i ni'n gorfod cydymffurfio gyda fe, mae'n rhywbeth i ni'n gorfod ymateb iddo fe, ti'n bod o ran yn diogelwch ni hefyd. Felly mae'r ma um, disgyblion yn mynd i orfod gwisgo magydau hefyd, efe? Oeddi hwnna'n ma hwnna rhywbeth... Mae hwnna rhywbeth newydd, achos yeah. on, yeah, yn y coridorau o'n nhw'n gorfod defnyddio nhw'r blaen, ond erbyn hyn, mae ma gyda penodol, mae rhaid i ni ddefnyddio nid jyst mae gyda yn hunain, ti'n bod? Yeah. Mae ma gyda o'r sir wedi cyrraedd, felly mae yna focsys mawr yn yr ysgol ar hyn o bryd. Course, yeah. Felly, ond beth sy'n braf yw bod nhw'n cael dod nôl o ran eu lles yeah, nhw. Maen nhw'n cael dod nôl, maen nhw'n cael rhyw fath o normalrwydd, ta beth yw hwnnw erbyn hyn, wy'n gwybod, ond yeah. um, fi'n credu bod e'n bwysig bod ni'n gweld nhw'n arwyneb yn wyneb i ni gael sgyrsiau, ti'n modd? Ie, yeah, na wedi we. A fel rhywun sy'n athrawes cerddoriaeth a, a drama, ydych chi'n poeni os byddwn ni falle mynd trwy cyfnod arall hir o, o ddysgu ar-lein bod e'n mynd i effeithio ar addysg y plant yn y, mae, yn y maes um, performio ac ar fyddyde ac ati, oherwydd chod, mae'r gallu i berfformio ar lwyfan ar hyn o bryd wedi dod i stop, does dim eisteddfodau, dim cyngyrddau ac ati. Chod, mae wedi effeithio, mae, mae tynnu hwnna o ddiwrth y bobl ifanc am flwyddyn yn gyfnod hir, neu gyfa? Odi, mae dysgu ar-lein, fel ti'n gweud, wedi bod yn anodd. A i'r celfyddydau perfformio creadigol fel cerddoriaeth, wrth gwrs, mae wedi bod yn yn hit fwy, ti'n gwybod, nag arfer yn dyw i. Beth oedd yn braf, wrth gwrs, cyn Nadolig, oedd yr athrawon teithiol i gyd yn yr ysgol, a ni'n clywed bwrlwm cerddoriaeth, oedd y piano'n mynd, o'n ni'n clywed canu, ti'n gwybod, felly oedd hwnna'n hwnna, hwnna neis. Yeah. Ond wrth gwrs, ar ôl y Nadolig, newidodd popeth. Um, a gyda cerddoriaeth, fi'n credu bod e mor bwysig ydyn, maen nhw'n performio'n unigol a maen nhw'n mwynhau yr elfen performio'n unigol, ond mae cerddoriaeth yn rhywbeth cymdeithasol. Okay. Maen nhw'n mwynhau performio mewn ensembles, mewn bandiau, mewn corau, ti'n bod? A fi'n credu mai dyna beth maen nhw wedi colli fwyaf, yr elfen gymdeithasol na, neu cael sgwrs gyda'r athro teithiol am hyn a'r llall, ti'n bod? Yeah. Um, maen nhw wedi gweld eisiau hwnna hefyd, ond yeah. o ran y gwaith academedd, Mi wnawn nhw ddala lan yn slo fach. Mae'n mynd i fod yn, yn dalcen caled, ti'n gwybod, ond ar ddiwedd y dydd, fel pennaeth safonau, dwi o hyd yn pwysleisio'r ffaith bod nhw'n iach yn feddyliol yn dod nôl. Ti'n gwybod, mae hwnna'n bwysicach i fi ar hyn o bryd. Meddaw'r gwaith wedyn. Ie, yeah, na beth yw. E. A chwa, mae, mae wastad y cyfnod o'r flwyddyn ni newydd bod trwyddi. Mae fel arfer eisteddfodau uh, dydd Gwildewi, falle, mae'r eisteddfodau'r urdd yn dod lan ac ati. Mae wastad yn gyfnod brysur amser hyn nawr. Yn wedig i'r beth ni mewn i'r mis Ionawr ar ôl Nadolig, ma, dyna pryd mae'r gwaith caled yn ei mewn ar gyfer yr agbrofion, yr ysteddfodau ac ati yn y nesau i ddod, ife? Dod i ni'r Cymru, mae'n flwyddyn llawn yn diwyron y calendr, rhwng dy wyl ddewyd i, yr urdd, y genedlaethol, yr wyl gerddant, ti'n gwybod, mae'n llawn, a ni wedi colli popeth, ond mae pawb wedi colli popeth a mae rhaid i ni jyst, tywed, ni wedi cadw'n ddiogel a jyst gobeithio croesi bysedd fydd popeth yn well ar gyfer blwyddyn nesaf. Gyda llawn i fod byrniadu yn Steddfod Tregaron genedlaethol. O, oh, reit, ych chi, ie. Ond mae wedi cael ei gohirio ddwywaith, felly croesi bysedd am flwyddyn nesaf. Ie, yeah, fi'n siŵr bydden nhw'n cadw'r beirniad i fod yr un peth, fi'n siŵr. Gawn ni weld, gawn ni weld. Felly, symud, symud mlaen o'ch, o'ch swydd chi yn, yn, fel athrawes yn yr ysgol, de. Chi hefyd yn arwain gôr, gôr merched, lleisiau'r cwm. Ydych chi wedi gallu dod at eich gilydd o gwbl yn, y frwy, yn, yn, yn ystod y flwyddyn diwetha i, i, i gymdeithasu, neu yn amlwg ydych chi ddim wedi bod yn, yn canu gyda chilydd, ond ydych chi wedi gallu gwneud rhywbeth i, i gallu cymdeithasu gyda chi ledd o rhyw fath? Ydyn, ni ddim wedi gweld yn gilydd yn gorfforol, a niw, ond ni wedi cwrdd um, ar tymod, um, pethau fel Zoom a WhatsApp. Mm. Does dim diwrnod wedi mynd heibo heb i ni beidio cysylltu ar WhatsApp ers mis mawr diwetha, bod yn onest. Um, mae nifer o'r côr, mae trosdoriad eang o aelodau yn y côr, Yym ma' rhai â teuluoedd yn byw gyda nhw adre, ti'n gwbod, ma' rhai â'r plant gadre, ond ma' 'na rai hefyd sy'n byw ar eu pen eu hunain, a mae wedi bod yn anodd iddyn nhw. Maen nhw dros eu saithdegau rai ohonyn nhw, ac felly ma'r gwefannau yna yn gyfrwng iddyn nhw gadw mewn cysylltiad bob dydd i ni 'di gweud helo bore da, shwd 'ych chi, ca- jôc fach falle, limeric y dydd, jyst rhywbeth i gadw i fynd a rhywbeth yym, i ddangos bod ni'n meddwl amdanyn nhw. Fi'n credu bod hwnna'n bwysig. Ti'n gwybod, i bobl sy'n byw ar eu pen hunain, mae, mae wedi bod yn gyfnod ofnadw, yn dywi. Ond hynna beth yw e. A chymod, weithiau mae... So ni'n sylweddoli weithiau, falle bod y pethau bach yn meddwl lot i, i bobl. Falle i ni meddwl, taw, just, falle just neges fach yw i, e, fel chi'n gweud, joc bach, bod y da neu beth bynnag. Ond i bobl falle sy'n byw ar ben ei hunain, a chymod, wrth, wrth i ni wedi mynd trwy'r pandemig ma, mae, ma, ma, ma, ni gyd yn awr yn symud yn well ar y cyfrifiaduron a wneud y, y, y, y, y cyfarfodydd yn ac ati. Wel, mae'r ma, yn anffodus, mae yna falle genhedlaeth sy'n sy ddim, sy'n stryglan falle gyda'r holl technoleg sy'n sy symud mlaen ar hyn o bryd. Wel, a bod yn onest, o'n i'n un ohonyn nhw. Ti'n gwybod, fi wedi dysgu cymaint am bethau, a dau dynnu'n hatgoffi aelodau'r côr sydd dros i 70au, maen nhw wedi ymroi, maen nhw wedi dysgu, maen nhw eisiau dysgu, achos ar ddiwedd y dydd, os nag i nhw, maen nhw'n mynd i deimlo'n ynysig iawn, ti'n gwybod, os nag i nhw'n ymgymryd â'r pethau yma. Felly, maen nhw wedi gwneud gwaith arbennig o dda, mae rhaid i fi weid, a maen, i ni wedi cadw mewn cysylltiad, a mae hwnna'n braf o beth. 'na beth yw e. Oedd 'na bethe ar y gorwel gyda chi llynedd o ran yr yym wel ni'n gwybod yr Eisteddfodau ond o ran y côr ac ati wnaethoch chi wnaethoch chi golli mas yno neu unrhyw bethe eraill oedd gyda chi yn y go- ar y gorwel yn y yn y gwanwyn mewn i'r haf blwyddyn diwethaf oedd yn anffodus gorfod cael ei chanslo ac ati? Ti'n gwybod beth, oedd ugen ugen yn un o'r blynyddoedd mwyaf prysur i ni fel côr. Oh, yeah. A bod yn onest, oedd dyn ni gyngerdde dirifedi lleol, Bryn Aman, Pen y Gros, ond hefyd oedd dyn ni gyngerdde weddol fawr a bod yn onest, ond oedd noson dyn ni yng Nghwmni Robert Arwyn, felly methodd hwnna a digwydd wrth gwrs, oedd dyn ni noson fawr yng Ngwesti Parc Ystrade, Yym, 'y ni'n dathlu, digwydd bod, pum mlynedd ar hugain 'leni. Yym, felly, 'y ni'n gobeitho'n fawr y bydd 'na ryw fath o ddigwyddiad naill ai ar ddiwedd y flwyddyn falle neu y flwyddyn nesa. O'dd dwy aelod o'r côr hefyd fod priodi. Ond yn lle priodas-e, ni 'di ca'l tri babi yn lle. Felly, mae genedigaeth, mae Eva Marged, mae Alaw a mae Alice Haf wedi cyrraedd yn ystod yr wythnosau diwetha. Oh, Felly, i ni'n uh, ymfalchiog yn edrych mlaen i ddathlu gyda'r mamau yna yn fuan iawn. So mae'r co ma cwr wedi mynd yn fwy yn ystod, er, yn ystod y cyfnod diwetha? Odi, gobeithio fyddan nhw'n uh, yn aelodau, wel, mewn blynyddoedd i ddod. Felly mae'n nid fi fydd yr arweinyddes, ond yn sicr gobeithio fydden nhw'n aelod o'r côr. Dwi'n siŵr fydden nhw yn, fydden nhw'n aelodau'r côr cyn, cyn troi rownd nawr, fi'n gwybod fel fel fel amser yn mynd. Ie. Yn edrych ymlaen i'r flwyddyn des i o'n blaen i nawr, yn amlwg, dyn ni'n gwybod siw bydd pethau yn ystod yr wythnosau nesaf, heb sôn am, am y misiodd nesaf, o ran canllawiau ac ati. Ond mae rai bod chi'n awyddus unwaith bydd pethau yn, yn, yn saff ac, a, a a bod yr yy a bod ni'n dilyn y canllawiau, ein bod ni'n gallu cynnal rhyw fath o eisteddfodau, cynghyrddau ac ati yn y blaen i i ni gallu cael y bêl i rolio fel petai unwaith eto i gael pobl i perfformio neu cael pobl allan i i gyngherddau ac ati. Yn bendant. Ti'n gwybod, mae rhaid i ni gael rhywbeth fi'n credu erbyn hyn nawr i ffocysu arno fe, i edrych mlaen ato fe ar ôl y flwyddyn galed mae pawb wedi gorfod ymdopi â hi. Uh, felly, yn ara deg bach, gobeithio bod pethau'n mynd i ddod nôl i ryw fath o nolwarrwydd. Ti'n bod, um, dwi'n gwybod i ni'n agosau nawr at gyfnod yr haf, a dyma'r yr haf hefyd sy'n sy fuddiol i ni mewn gwirionedd yn diwelu, a falle gallwn ni gynnal ymarfer bach tu allan falle um, drwy hunan yn ysu, wy'n ma'n gwybod, ond i ni'n byw bob dydd gyda'r gobeith y bydd rhywbeth yn digwydd. Mae rhaid i ni fyw mewn gobeith, neu ti'n gallwn ni ddim cario ymlaen fel hyn. Na, na bydde we. Ond fi yn credu fyd bod na, bod na bobl, byddwn ni'n awyddus, mwy awyddus nag erioed i gefnogi yn neuad, neuadau yn y, pen, yn, y, yn y pentre, cyngherddau ac ati. Chybod, ni, ni wedi colli mas ar siwr gwmynt yn y flwyddyn diwetha, a fi'n credu unwaith, dim ond bod ni'n chybod, yn synhwyrol a dilyn canllawiau ac ati, fyddwn ni yn bydd rhan fwyaf o bobl yn, yn awyddus iawn i, i fynd nôl a, a chefnogi y gymuned a, a chod mynd nôl i, i, i gefnogi pobl a, a grwpiau ac, ac, ac, ac chore neu bod e'n boed yn y, yn y maes chwaraeon ac ati. Chod, gobeithio, bydd, gobeithio bydd pawb yn, chod, yn gefnogol iawn o popeth pan fyddwn ni'n ôl yn weithredol. O, fi'n siŵr bydden nhw. Ti'n bod, mae'r dywediad na'n dywed, ti ddim yn gweld eisiau rhywbeth nes iddo fe ddiflannu. A mae hwnna'n sicr wedi, wedi bod yn, yn wir am y flwyddyn. Ti'n gwybod, achos fel Cymro, wyt ti'n ymroi i bob dim sy'n digwydd, fel ti'n gweud y cyngherddau, gwyliau sy'n gyda ni ac yn y blaen. A pan ti'n mynd, mynd, mynd, mynd, mynd drwy'r amser, ti'n mynd sylweddoli, ond pan ti'n stopo, ti'n meddwl, nefi, blw, os dim byd arall da fi wneud. Ti'n gwybod, mae'n rhest mewn ffordd i rywun fel athrawes cerdd fel fi, ond um, yn sicr i ni wedi gweld eisiau'r holl berfformio a'r, ar cymdeithasu'n fwy na dim byd, ti'n modd? Ie, yeah, na beth yw e. Na, gobeithio yn y flwyddyn nesaf. Fi'n gwybod, i ni dal yn yn lockdown a mae pethau dal yn anodd ar hyn o bryd, ond gobeithio yn ystod y misiodd nesaf, byddwn ni ben dant nôl yn, yn gallu bod yn, yn weithredol fel o'n i o ryw fath uh, amser hyn uh, llynedd. de. Wel, diolch yn fawr am y sgwrs, Catrin. Croeso cynnes, Ale. Diolch yn fawr i ti. Na, dim problem. Mae wedi bod yn wych clywed am siw mae pethau wedi bod yn yr ysgol a, a siw bydd, siw bydd pethau gobeithio yn ystod yr wythnosau nesaf a hefyd gobeithio byddwn ni'n ôl yn weithredol yn yn gallu gweld, edrych mlaen i weld cwr lleisiau'r uh, lleisiau cwm cyn bo hir ar, ar, ar lwyfan yn, yn rhywle yn, yn, yn Gwngwyndraeth neu yn Llanelli.